Kameronen a Kameroden, ech sëtz elo u sech zwee Joer an der Chamber an et kënnt mer nach ëmmer e bësse vir, wéi wann et zwou Woche wieren oder zwee Méint. Well déi ganz Aarbecht an der Chamber, déi ass kompakt, déi ass schnell, déi ass ganz schnell. Et ass een Thema jot dat anert. Et muss een Dokumenter liesen, et muss ee Riede virbereeden, et muss ee Leit begéinen, et muss ee Saachen, sech mat Saachen auserneesetzen, mat deenen ee sech nach ni bis elo auserneegesat hat, deemno wéi, oder een déi emol net verstanen huet. Et muss een op Sëtzunge goen, et muss ee schnell reagéieren, well d'Press eng Ausso wëll, an natierlech och versichen, eegen Initiativen ze ergräifen a wa méiglech och Initiativen, déi an de Parteigremien beschwat goufen, an dat alles zu zwee Deputéiert, am aktuelle Fall, wéi Der wësst, de Marc Baum an ech selwer. Zwee Deputéiert awer, déi dat alles nimools kéinten hikréien, muss ech erëm eng Kéier ënnersträichen, ouni de vollen Asaz vun hire Mataarbechter, déi een zwar am Prinzip bal ni op Fotoen, vläicht haut e bëssen, oder hannert op der Tëlee gesäit, mee déi genau esou vill Aarbecht leeschten, wéi mir am groussen ëffentlechen Theater. An deem Fall sinn et de Steve Biver, Dir kennt en, de Marc Keup, awer och eis ganz nei Hëllef, déi Der vläit nach net esou gutt kennt, dat ass d'Lynn Wies, wat do ass, wat elo fir ee Joer den hallefdeegleche Congé parental vum Marc Keup wäert ersetzen. Dat heescht, zur Zäit si mer elo zu fënnef. An net ze vergiessen och nach d'Hëllef vun eise Virgänger, dem Serge seng an dem Justin seng, op déi kënne mer ëmmer zielen, an och dem Mender seng. An ech wollt awer och nach vun der Geleenheet profitéieren, datt de Justin zwar haut net do ass, e wier gären hei gewiescht, e kann net hei sinn, en ass am Ausland, mee e seet iech alleguer Bonjour. Et däerf een awer och nach eppes net vergiessen, an dat huet de Gary och gemaach, de Staff an och aner, all d'Membere vun déi Lénk. Ouni déi kéinte mir och als Parlamentarier net esou gutt schaffen an am Prinzip misst et besser goen, déi Zesummenaarbecht. A wann et net ëmmer esou gutt geet, dann huet dat meeschtens mat eis ze dinn, well eise Rhythmus heiansdo e bëssen decaléiert ass par rapport zu deem, wat ee vun de Membere kéinte fuerderen, well mir wësse ganz genau, datt vill Membere sech och ubidde fir Hëllef. Dat geet meeschtens, mee dat musse mer, mir mussen, mengen ech, nach dru schaffen. Ech mengen, déi ganz Zäit, déi vergeet och, Grad esou schnell, well mer u sech e bëssen, wéi de Marc Heuck dat eng Kéier gesot huet, mir sinn esou eng Aart kleng Guerillatrupp, parlamentaresch Guerillatrupp, déi sech de grousse parlamentaresche Arméie muss moossen. Dat geet ëmmer ganz schnell. Mee wat eng gutt Guerilla ausmécht, Dat ass natierlech d'Organisatioun an d'Motivatioun vun de Leit, mee et ass och grad d'Ënnerstëtzung um Terrain. Dat ass, dat kënnt doduerch, datt d'Leit och agesinn, datt de Kampf richteg ass an datt se och kënne matmaachen. Bon, eis Guerilla, déi ass ganz pazifistesch. Déi verleeft meeschtens net oder guer net an der Pampa oder am Dschungel, mee an den deelweis gedigene Couloire vum Lëtzebuerger Parlamentarismus. An do kënnt ee sech och schonn wéi e bëssen en Ausserierdesche Wann ee mierkt, wéi u sech an allen Haaptthemen en absolute Konsensus herrscht, a grad an deenen Theme vu strategescher Bedeitung, an dat hu mer elo viru Kuerzem gesinn an deene leschten zwou Wochen an der Aussepolitik oder an der Arméipolitik, Well do si si sech bal ganz an alle Punkten eens. De gudde Westen, gefouert vun den USA natierlech, dee soll weiderhi weltwäit den Toun uginn. Et géing ëm Wäerter goen, soe se. Wäerter, déi mir natierlech erfonnt hunn a verpacht hunn an Europa an an den USA, well all déi aner Zivilisatioune vum Rescht vun der Welt Dat si jo alles Barbaren, mir hunn alles erfonnt. An déi Wäerter, déi musse mir natierlech och iwwerall verteidegen. Si schwätze vun Demokratie, si schwätze vu Mënscherechter, si schafen nei Feindbiller, déi deelweis och nach déi al waren, déi recycléiert ginn. Vu Latäinamerika, do schwätzen se net, dat interesséiert se net, ausser wann et drëms geet, plus ou moins fortschrëttlech Regierungen als Diktatur ofzestempelen. A wann et ëm Afrika geet, also do huet sech a Wierklechkeet nach ëmmer näischt verännert an de leschte 60 bis 70 Joer. Do herrscht nach ëmmer de blanke Paternalismus, genau esou wéi fréier de Kolonialismus als zivilisatoresch Missioun duergestallt ginn ass, och duerch sougenannte Liberaler a Lénksliberaler ginn haut Fräihandelsverträg imposéiert. Géint de Wëlle vun de Bevëlkerungen dohannen natierlech, well déi wësse ganz genau, datt se weiderhin an d'Ofhängegkeet bleiwen. Déi dausende Migranten, déi iwwert d'Mëttelmier flüchten, sinn déi direkt Konsequenz vum sougenannte Fräihandel, vun der fräier Maartwirtschaft, vun der Interventioun, direkt oder indirekt, vun eise Multien an eise Regierungen. An dat alles gëtt u sech och nach als Entwécklungshëllef duergestallt, also grad de Géigendeel vun deem wat et ass. Et ass Orwell, et ass Orwell. An déi selwecht Politiker, déi iwwer Facebook oder Twitter sech esou iergeren iwwer d'Wahl vum Milliardär Trump, deen hu mir och net gär, et ass awer hire Produkt, Grad déi Politiker, déi et also onmënschlech fannen, datt deen eng Mauer tëscht Mexiko an den USA wëll, oder wëll bauen, oder besser gesot wëll weider bauen, well déi Mauer, déi huet deelweis scho bestanen, an dee ganz léiwen Obama, deen huet se och net ofgerappt, dat däerf een net vergiessen. Also genau déi Politiker, rietsliberal, mëttelliberal, lénksliberal, de groussen extremen Zentrum, wéi mer deen nennen, sinn déi, déi eis Mauer, eis europäesch Mauer ënnerstëtzen a begréissen. Well d'EU, déi brauch keng Mauer ze bauen. Si huet der dräi. Déi éischt, dat ass och eng ganz schéin a Wierklechkeet, a si kann net dofir, datt se zu enger Mauer degradéiert ginn ass, dat ass d'Mëttelmier. Dat ass do, wou en Deel vun der Mënschheet gebléit huet. An et ass elo eng Plaz, wou en Deel vun der Mënschheet stierft. Déi zweet Mauer, déi ass vu Mënschenhand, déi heescht Frontex. Dat ass déi europäesch Agence, déi am Mëttelmier patrouilléiert, fir dofir ze suergen, datt d'Odyssee vun de Flüchtlingen nach méi déidlech gëtt. Déi drëtt Mauer, déi heescht Schengen. Dat ass e schéint Dierfchen un der Musel. Dat Dierfche kann net dofir. Mee dee Vertrag, deen zwar d'Grenzen innerhalb vum klengen europäesche Kontinent opmécht, dee rigelt se zou op de Rescht vun der Welt. Et ass eng Festung. An dat ass d'Realitéit hannert den eidele Sonndesrieden, déi eis Mainstream-Politiker vum extremen Zentrum herrscht. Si sinn net besser wéi den Trump, si behuelen sech besser. A heiansdo mol net, well do ginn et der, do rutscht et hinnen e bëssen awer eraus, wéi viru kuerzem de Jeroen Dijsselbloem, den nach Finanzminister vun Holland. Mir kennen deen natierlech all. Well dee Sozialdemokrat, deen huet jo eng gewësse Roll an der griichescher Kris gespillt. An dat ass lo och grad deen, deen de Südeuropäer virwerft, hiert Geld an Alkohol an a Fraen ze verprassen. Ass ëmmer interessant, vun engem Hollänner, et géif nach feelen, datt en hinnen och nach virwerfe géif, si géifen ze vill dämpen. Dee Personnage huet och nach d'Arroganz, erëm eng Kéier den Eurogruppechef ze ginn. Ech mengen, mir ginn dovunner aus, datt déi Lëtzebuerger Regierung, déi vläicht eppes domadder ze dinn huet, wann se dozou eppes kann ze soen hunn, den Dijsselbloem net wäert ënnerstëtzen, well a Wierklechkeet wier dat jo och eng Frechheet fir e groussen Deel vun der Bevëlkerung vu Lëtzebuerg, well mir Lëtzebuerger sinn jo och zu engem groussen Deel Südeuropäer, an dat ass och gutt esou. De Chaos op der Welt. deen de globale Kapitalismus schaaft, Spannungen tëscht Imperien an all hir Proxykricher, déi hunn all vill Ursaachen. Ech wäert net dorobber agoen, ech mengen, Dir braucht souwisou och net, Dir braucht mech och net, fir dorobber anzegoen. Mä am Verlaf vum 20 Joerhonnert huet de Kapitalismus eng vu sengen effektivste Waffe verschäerft, dat ass déi vun de Finanzstréim. Do geet et ëm grouss Gesellschaften, et geet ëm d'Beweegen an d'Plazéiere vu Milliarden. Et geet ëm gesetzlech Konstrukter, déi et erlabe sollen, vereinfache sollen, datt dës Milliarden net an den Täsche vun de schaffende Leit landen. Et ass immens komplex, esou wéi se an der Chamber och ëmmer soen, fir ze vertuschen, datt se a Wierklechkeet näischt verstanen hunn. Mä och wann et technesch komplex ass, ass et politesch an ekonomesch ganz einfach. Et geet drëms, d'Kapital total vun der politescher Kontroll ze befreien. Weltwäit vernetzt, iwwer d'Grenze vun den Natiounen ewech, An nach vereinfacht duerch global Kommunikatiounsmëttelen, informatsch Roboteren, déi an Nanosekonnen Transaktiounen duerchféieren. Esou Zentren, esou Finanzplazen, därer ginn et der Honnerter uechter d'Welt. An eng vun den net onbedeitenden, déi ass och hei zu Lëtzebuerg, déi huet sech hei etabléiert. A mir hätten där och nach anscheinend eise Wuelstand ze verdanken. Dat ass awer eng schéi Verzerrung. Just well eise Wuelstand, deen hu mer net der Finanzplaz ze verdanken, mee deen hu mer deene Kämpf ze verdanken, déi iwwert Joerzingte gefouert goufen hei zu Lëtzebuerg a grad hei an dëser Géigend zu Déifferdeng, wéi mer dat wëssen. Déi Kämpf hunn zwar natierlech de Kapitalismus net iwwerwonnen, dat ass néierens geschitt, mee si hunn dozou gefouert, datt e staarke Sozialstaat opgebaut gouf an datt d'Friichte vun der Aarbecht besser ëmverdeelt goufen, vun uewen no ënnen, wéi nennt Der ëmmer seet. A mir elo erliewe grad, datt déi Ëmverdeelung erëm an déi aner Richtung geet, och hei zu Lëtzebuerg. An et wier naiv ze mengen, datt déi näischt, datt dat alles näischt mat der Finanzlobby, déi hei usässlech ass, ze dinn hätt. Well et ass grad déi, ënnert anerem iwwert hir politesch Seilschaften, bei alenre Parteien, déi Drock ausüübt, fir dee Sozialstaat ofzebauen. Si ass souguer méi aggressiv wéi dat klassescht Patronat. Ech sinn eng Kéier, dat war d'lescht Joer, op eng Konferenz ageluede gi vun enger Associatioun vun Tax Advisors, dat ass kee Witz, déi wollten och e Lénken, si langweilen sech, si musse sech ameséieren. An do war ech net vun engem anere Planéit, mee vun enger anerer Galaxis. An do um Enn koum e Vertrieder vun der Handelskummer, dee sot, Ah, Här Wagner, ech sinn am Prinzip mat Iech ni averstanen, mee dës Kéier war ech awer am meeschten mat Iech averstanen. Well souguer hee war schockéiert iwwert dat, wat en héieren huet. Fir Iech e Bild ze molen, Déi Leit vun der Finanzlobby, déi fannen, datt d'DP eng sozialistesch Partei ass. Jo, dat soe se wierklech, ja. All Form vu Besteuerung hätte se am léifsten ewech. An do hate se sech och, deen Owend hate se sech och mat der Gemengesteier, dat versti se guer net, firwat een dat brauch, well all Duerf zu Lëtzebuerg hätt eng Sportshal an déi bräicht ee jo net an dat wier jo Verschwendung vun de Suen. Déi Leit brauche jo natierlech, also si menge souwisou, datt eng Sportshal nëmmen eemol d'Woch giff benotzt ginn. Fir eng Sportart auszeüben, a souwisou brauche si keng, well si hunn hir eege Privat. Mee dat ass den Niveau. A leider ass et esou, datt zumindest an der Chamber en totale Konsensus herrscht, fir d'Interesse vun der Finanzoligarchie ze verteidegen. An net nëmmen an der Regierung, mee och op Säit vun csv an adr. CSV-adr, Dat ass d'ailleurs och typesch fir riets Parteien, déi gi sech ëmmer sou volkstümlech, ginn awer an der Realitéit d'Affekoten vun der Finanzoligarchie, an dat ass am iwwerdroene Sënn genausou wéi am bildleche Sënn. A leider stelle mer och fest, muss een awer och soen, an ech wëll dat lass sinn, datt déi Gréng dat matdroen. Meeschtens soe se näischt, oft denkt een, et ass och besser sou, mais qui ne dit mot consent. An dat ass dat, wat eis am meeschten op de Kick geet. Déi gréng verkafe sech ëmmer als grouss Moralapostelen vun der Transparenz a vun der Gerechtkeet weltwäit. Am Europaparlament, do si se géint den CETA, hei zu Lëtzebuerg si se dofir. Am Europaparlament bekämpfe se d'Steiernischen an hei zu Lëtzebuerg huele se se a Schutz. Ech mengen, si passe sech un all Form vu Situatioun un, esou wéi e Chamäleon. Am Ufank ass se gréng, heiansdo kann e rout sinn, meeschtens ass se blo oder schwaarz, um Enn ass se gro. An ech muss soen, datt et ufänkt ermiddend ze ginn, well mer erliewen zanter gutt dräi Joer, zanter dem LuxLeaks-Skandal u sech, datt d'Regierung permanent Stoppje spillt, no baussen hin op Transparenz setzt, A sech als Musterschüler gëtt, mee ni seriö op eis Froen äntwert. Beschtefalls kréie mer e Résumé vun der Gesetzgebung, mee eng politesch Äntwert nimools. Oder et gëtt mat de Wierder gespillt, dat war jo och dës Lescht de Fall mat deem, mat där grousser Affekotenetude vum Här Steichen, déi net bei der Enquêtekommissioun gaangen ass a wou anscheinend de Ministère, de Finanzministère huet, keng Instruktioun ginn, mee et eng Preferenz ausgedréckt. Et ass deen Niveau, wou ee muss schaffen. Permanent gëtt ëmmer esou gespillt. Ech kann Iech just eng Saach soen, an ech mengen, dat hu mer an de leschten dräi Joer gemierkt, schonn nëmme wéinst der hellger Allianz an der Chamber a puncto Steiertricksereien, wéi de Jean Asselborn dat esou richteg nennt, ass et wichteg, datt déi Lénk an der Chamber sinn. An d'Finanzoligarchie, déi si guer net frou mat eis an déi si guer net frou iwwert eis Aarbecht. A mir sinn nach nëmmen zu zwee. Do si mer wierklech eleng géint de Mainstream. Mee wa se och déi selwecht Energie an der Verteidegung an an der Ausweitung vun de Rechter vun de schaffende Leit stiechen, wéi an der Verteidegung vun enger Minoritéit vun Ultraräicher, da wier et vill méi interessant. A muer de Moien um 9 Auer Also wichtege Rendez-vous. Déi meescht Leit schaffen, dat heescht si kënnen dat net onbedéngt kucken, well et ass um Livestream. Mee do ass nämlech en Hearing an der Chamber. Déi Hearingen eben, wou d'Petitioun, déi iwwer 4.500 Ënnerschrëfte kréien an déi kënnen da gehéiert gi vun den Deputéierten. An do huet jo justement e jonke Mann innerhalb vun e puer Deeg, deen huet et fäerdegbruecht iwwer 11.000 Ënnerschrëften ze kréien. Dat ass u sech Den zweetstäerkste Rekord ass awer manner mediatiséiert ginn, mat der Fuerderung, datt et un der Zäit wier, déi minimal gesetzlech Congésdeeg vum am private Secteur vu 25 op 30 Deeg eropzesetzen. An do sinn der natierlech, an déi fënnt een direkt, déi soen, Ah, et ass jo einfach, ween ass jo géint méi Congéen? Also, dee jonke Mann, deen hu mer och kennegeléiert, deen huet e politesche Bewosstsäin. dee kennt d'Geschicht vun den Errungenschafte vun der Aarbechterbeweegung. An et ass och jo och net fir näischt, datt den OGBL déi Fuerderung lancéiert huet. Zu Lëtzebuerg hu mer zënter 40 Joer keng Aarbechtszäit méi verkierzt. Bei all Verkierzung vun der Aarbechtszäit, hei zu Lëtzebuerg oder iwwerhaapt, hu mer ëmmer erëm vu Patronatssäit héieren, datt de Chaos, datt dat Chaos giff provozéieren, d'Wirtschaft giff ënnergoen a sou weider a sou virun. Dat ass ni agetratt. D'Erofsetze vun der Aarbechtszäit ass och en Deel Ëmverdeelung vun deem Räichtum, deen d'Salariat schaaft. Et ginn natierlech Branchen, wou de gesetzleche Congé iwwert 25 Deeg d'Joer ass, wéi am Bankesecteur, well de Kollektivvertrag dat virschreift. Mee an all deene Branchen, wou grad kee Kollektivvertrag ass, an dat si grad déi och, wou d'Leit am prekärste sinn, Do geet et knapps driwwer. Oder a Branchen, wou de Kollektivvertrag net onbedéngt ganz favorabel ass, zum Beispill am Botzsecteur, wou ee réischt no ganz, ganz, ganz ville Joren en hallwen oder e ganzen Dag Congé méi ka kréien. Et ass natierlech einfach ze soen, esou eng Fuerderung wier Kabes, mee dat soen am Prinzip sozial Privilegéierter. Dat sinn net déi, déi de ganzen Dag hannert enger Kees am Supermarché Mussen sëtzen. Dat sinn net déi, déi um Bau schaffen, dat sinn och net déi, déi eng administrativ penibel Aarbecht oder intellektuell penibel Aarbecht an engem Büro maache fir wéineg Geld. Fir all déi Leit, all déi Leit, déi normal schaffen, déi wëssen, 30 Deeg Congé, dat ass kee Luxus. An dovunner ofgesinn, geschitt dat jo alles an engem Kontext vum technologesche Fortschrëtt, deen dat erlaabt, an awer och wou d'Profitraten awer wierklech ganz staark an d'Luucht ginn. Well hei zu Lëtzebuerg gi se jo net midd ze ginn, fir ze soen, a si stolz drop, datt d'Croissance esou staark an d'Luucht geet. Mee anerersäits gëtt d'Aarbechtskraaft jo och méi bëlleg, an dat seet souguer de Finanzminister. An do brauch ee just d'Zuel ze kucke vun de Aarbechtsplazen, déi geschafe ginn, an déi ze vergläiche mat de Recettë vun de Salairen, vun der Besteierung vun de Salairen op Salairen an Traitementer. An do komme mer grad op e wonne Punkt, d'Fro vun der Aarbecht. Well och wann déi offiziell Zuele vum Chômage liicht erofginn, heescht et net, datt et dem Salariat besser geet. Et ginn ëmmer méi bëlleg Aarbechtsplaze kreéiert, dat ass eng Saach. A si se sécher, wéi vill CDDen amplaz CDIen, wéi de Marc et wärend der Debatt iwwert déi wirtschaftlech Situatioun erënnert, wéi hien drun erënnert huet, sinn 11 Prozent vun de Leit, déi hei schaffen, als aarem anzestufen hei zu Lëtzebuerg. Dat sinn déi sougenannten working poor, dat ass en Term, deen aus den USA kënnt. Net fir näischt, well si wëssen, wat et ass. Zu deem Punkt, zu deem Punkt huet de Marc och eng Interpellatioun gefrot, well mir wëllen dat thematiséieren. Ech si mer awer net esou sécher, ob dee Wëllen souwuel vun der Majoritéit wéi och vun der CSV-adr-Oppositioun gedeelt gëtt. Mat 11 Prozent arem Salariéen ass Lëtzebuerg un der Spëtzt vun der aler EU, also déi eemol 15 Länner virun der Osterweiderung. Dat ass natierlech och de Präis, deen ee muss bezuelen, fir dee faméisen Triple-A, fir dee faméise Wuesstum, fir dee sech d'Regierung bretzt. Dat ass de Präis vun der sougenannter Kompetitivitéit. Jo, natierlech, si wëllen Aarbechtsplazen, si brauche jo och Leit, déi schaffen, mee si brauche bëlleg Leit a si brauche flexibel Leit, flexibel Leit natierlech am Sënn vum Patronat. Dorëms geet et. Lëtzebuerg ass an dëser Situatioun wéi déi ganz Welt. An zu Lëtzebuerg hu mer awer nach een ganz spezifesch, ganz spezifesche Problem, dass de Wunnengsmaart, ech hunn u sech bal keng Riedezäit méi, hunn, wann iwwerhaapt, dofir wäert ech et elo e bësse méi kuerz maachen, iwwert de Logement hu mer u sech schonn oft geschwat, ech mengen, de Gerry ass och schonn drop agaangen, ech menge mir mussen dovun ausgoen, datt mer eis näischt Fundamentales vun der Regierung däerfen erwaarden. Well nodeems csv, d'Partei vun de Groussgrondbesëtzer, an d'Oppositioun gaangen ass, sëtzt elo d'DP, d'Partei vun de Promoteuren, am Logementsministère. Also den Ënnerschied ass net ganz grouss. An et huet ee si och héieren, si waren an enger Debatt um 100,7, wou se soen, si wëllen, allen zwee si sech eens, fir eng Politik vun de Muerten ze maachen an net vum Bengel. Et ass souwisou schonn ëmmer esou Kabes permanent, esou wa mer scho beim Geméis sinn, fir sech esou Saache mussen unzëhéieren. Mee a Wierklechkeet kruten d'Promoteure keng Muerten, mee Foie Gras a Kaviar. Deene leschte Joren. A mir hu grad an eisen Fuerderunge gefuerdert, an eiser Campagne gefuerdert, datt een och géint Groussproprietären a Grousspromoteuren, déi zënter Joerzingte profitéieren, op. um Bockel vun de Leit a vun den normale Locatairen, datt de Bengel erausgeholl gëtt, endlech. Ech mengen, mir hunn och fäerdeg bruet, eis zweet Proposition de loi ze deposéieren. Et geet drëms fir d'Frais d'Agencen, datt déi vum Patron, vum Patron, vum Propriétaire, et ass oft dee selwechten, vum Propriétaire iwwerholl gëtt an och, datt d'Garantie bancaire op ee Mount limitéiert gëtt. Ech hunn nach virun zwee Méint de Logementsministère an der Logementskommissioun gefrot, wou se dru wieren, wéini maachen se en Avis iwwert eis Proposition de loi. de Logementsminister huet du geäntwert, wier am Gaang dat intensivst ze liesen. Bon, d'Proposition de loi huet dräi Säiten, also si wäert elo beim Exposé des motifs sinn. Si mol scho gespaant, wat se wäerte soen. Kameroden a Kamerodinnen, mat all deem, wat ech elo opgezielt hunn, muss ee wierklech vun engem anere Planéit kommen, fir ze mengen, mir wiere bereet, an iergendenger Form eng wirtschaftsliberal Regierung ze toleréieren, well dat huet gëschter de President vun der csv gemengt, de Marc Spautz. Här Spautz, wéi soll een him dat erklären? Et ass jo ganz schéin a ganz gutt, datt Dir vill Fantasie hutt, dat ass eng flott Saach, an et ass jo och normal, datt Der wëllt Är Geschichten der ganzer Welt matdeelen, t'ass touchant. Mee datt mir Gambia wéilten toleréieren, dat ass net wouer. A wësst Der wat, Här Spautz, a lo hoffen ech, datt d'Kanner net nolauschteren, de Kleeschen, dee gëtt et och net, soen Iech Merci.